Итеп җатасың. Ару, ару, һи! Менә тавык чеби чыгарган әле шуларны карап утыруың. Әйе, әйе. Карале, син беләсеңме, безнең авылда бик матур бер биюче бар. Сианың биюсе, биюен күрсәң, шаккатырсың. Үлем? Кем бу? Тирәли күрә. Ник кем булсын инде, теге түбән очта Апанас кызы бик матур бии, уңган-булган кыз диләр аны. Ай-яй, безнең авылда шундый кызлар бармени? Әйе, әйе, бар. Ничек булмасын инде, әле ул үзе шигырь дә бик матур сөйли икән. Алай булгач, аны Айбагыш җибәре конкурсына җибәрергә кирәк, үзен дөнҗага күрсәтсен. Җибәрергә кирәк, җибәрергә кирәк. Карале, киттек тизрәк, безнең бит әле сыер савасы бар, көтү дә кайтып җитәр. Әйдә, әйдә, киттек. Арулармы сез, дуслар, дип сезгә әйтәм. Дусларым, карендәшләр, сезнең янга килдем мин, Айбагыр чибәрендә катнашырга булдым мин. Кукмара чакларыннан Апанаслар полые булам. Чураның спорт яратучы кызларының берсе мин. Яратып футбол уйныйм, башкасын да булдырам. Дүртенче елын инде туризмга йөреп уздырам. Ундүрт яшемдә биюне бик, бик яратам. Тәңкәләр ансамблендә шул биюгә өйрәндем. Хәзер сезгә аны мин тәкъдим итәрмен.

Билгеләрне генә укыдым. Ә хәзер инде мин 10 сыйныфка барам. Мамадышның 2 лицеенда укыйм. Айбагыр лагеренда инде мин 2016 елдан башлап ял итәм. Ә бу елны Айбагыр чибәрендә катнашырга уйладым. Әйдәгез, әйдә без сиңа булышабыз. Әйдәгез.

Барыгызны да сәламлим. Мин сезгә хәзер үземне үзем турында сөйләп китәм. Мин биергә, рәсем ясарга, шахмат шашки уйнарга яратам. Әниемә бик тә булыша. Мин һәрвакыт беренче урыннар гына алырга тырышам. Барлык катнашучыларга уңышлар телим.

Чаллыдан әзерәк кенә читтән урнашкан. Укыйм мин Мәләкәс мәктәбендә. Сигезенче, әйе, сигезенче. Сыйныфны бетердем инде. Аннан башка Чаллының җыр мәктәбендә 5 ел белем алам инде. Минемчә, э, Айбагыр җегетендә Мин җиңәм. Молодец. Була. Минем исемем Анжела, миңа 13 яшь. Мин 7 класска барам. Мин Казан шәһәреннән килдем һәм 27 гимназияннан килдем. Шуңа күрә мин тагын нәрсә әйтим инде. Мин рәссам, музыка, театр мәктәпләренә йөрим. Шуңа күрә сезгә бер җыр җырлыйм.

Һәм менә өченче елымда Айбагыр чибәре конкурсында катнашырга уйладым. Ә хәзер әз генә гаиләм турында да сөйләп китим. Минем әнием Елизавета, эшләп, мине тәрбияли. Әле минем тагын ике дәдәм дә бар. Алар миңа бик каты булыша, мин аларга бик-бик рәхмәтле. Үземә китсәк, мин ун яшемнән җырлый башладым һәм беренче тапкыр 2017 елда Туым җондызы фестивалендә катнашып, беренче урын алдым. Шулай ук мин мәктәп һәм мәдәният йорты чараларында актив катнашам. Барлык катнашучыларга да уңышлар телим. Ә хәзер сезгә үземнең җырымны бүләк итәм.

Бик күп еллар элек түгел бер керәшен авылында булган шундый хәл. Бер керәшен гаиләсендә туган җәш егет. Шул җегеткә бар авыл кешеләре җыелып Андрей дип исем кушкан. Ун елдан бу җегет Айбагыр лагерына килеп җиткән.

Укыйммын мин Ринат Шәяф улы Фардиев исемендәге татар гимназиясендә, музыка мәктәбендә аккордеон бүләгендә дә укыйм. Күп вакытымны мин әби-бабам янымда Ямьле Кашкатау җирендә, Баграш авылында үткәрәм. Безнең авылда да Питрау бәйрәме быел да унтугызынчы мәртәбә үткәрелде. Без гаиләдә өч гаиләдә өч балабыз, ике кыз һәм бер малай. Барыбыз да уңганбыз. Җырлыйбыз да, биибез дә, шигырьләр дә язабыз. Спортны да бик нык яратабыз. Без тормышны әтием Анатолийга, әнием Галинага бик зур рәхмәтлебез.